Merci, Här President. Wéi Der richteg gesot hutt, hunn ech eng, hu mer als Sensibilitéit eng Heure d'actualité ugefrot. An déi Heure d'actualité hu mer virun iwwert engem Mount ugefrot gehat. Et ass jo eng Heure d'actualité an normalerweis, an normalerweis misst se jo an engem kierzeren Délai stattfannen. An dat hätt och kéinten de Fall sinn am Februar. Am Februar hätt ee kéinten doriwwer diskutéieren hei an der Plenière, da wier et och een Deitsch méi aktuell gewiescht. Et war och aktuell bis gëschter, bis haut de Moien, wou mer da missen entdecken, datt den Här Educatiounsminister eng Entrevue hat mat de Gewerkschaften, wat ganz gutt ass, an och op d'Haaptfuerderunge vun de Gewerkschaften endlech agaangen ass, wat och ganz gutt ass. Mee mir hätten awer och gäre gehat, datt en fir d'éischt emol och mat der Chamber doriwwer diskutéiert, zemools datt op eng iterativ Aart a Weis Demandë komm sinn. Mir hunn eng Aktualitéitsstonn gefrot, ech mengen d'CSV, d'Madame Hansen kann dorobber och herno drop agoen, och an der Kommissioun gefrot gehat, fir doriwwer ze diskutéieren. Dat ass einfach net geschitt. Ech kommen elo zum Punkt, zu der Aktualitéitsstonn, déi u sech keng Aktualitéitsstonn méi ass. Mee den Här Minister, wéi gesot, deen huet eben elo annoncéiert, no Aussprooch mat de Gewerkschaften, dass e schlussendlech d'Reform vum Fondamental wéilt ugoen a versprach, dass de Stage ze kierzen op ee Joer, de Mémoire an d'Examen ofzeschafen a schlussendlech och iwwer eng Phase probatoire, dem Stage eng Begleedungsfunktioun zouzeschreiwen, dat heescht och, datt déi Geschicht vum Tuteur, deen jo och an engems en Examinateur war, datt déi elo endlech och gedeelt gëtt, wat eng gutt Saach ass. Dat heescht, wann ech richteg verstan hunn, datt mer, esou wéi d'Gewerkschaften dat och gefouert hunn, esou wéi immens vill Stagiairen dat och gefouert hunn, datt och deen, deen accompagnéiert, net deen ass, dee schlussendlech och nach muss evaluéieren. Ech mengen, dat hunn ech esou richteg verstanen. Den Här Minister huet mat dëser Demarche op d'mannst bewierkt, dass ech dann och direkt op de vif du sujet kann iwwersprangen. Ech hat mer u sech virgeholl, nach eng Kéier déi Aspekter duerzestellen, déi kloer weisen, wéi iwwerflësseg, absurd an ongerecht de Stage a senger aktueller Opfaassung ass. An et schéngt esou ze sinn, datt de Minister dat elo och esou schlussendlech agesinn huet. Et huet awer eng gréisser Mobilisatioun gebraucht op der Säit vun de Stagiairen an och e bëssen vun eiser Säit. De Stage dat Joer wäert och, wann ech richteg verstan hunn, ech hunn dat och haut de Moien op Chamber TV gesinn, datt de Stage och Coursen ubidde wäert no Besoin vun de Stagiairen. Dat heescht, datt se sech kënnen Saachen auswielen, déi se fir richteg fannen. Als Anekdot kann ee soen, datt zum Beispill mir haten eng Situatioun, wou um IFEN Stagiairen am Mount Dezember e Cours kréien, fir ze wëssen, wéi een Elteregespréicher féiert. An dat war a Form vu Rollespiller, mat Video an esou weider. Déi Stagiairen, muss ee wëssen, déi hate schonn e Studium ofgeschloss an déi hunn esou Saachen och schonn iwwerhaapt geléiert a si krute sanktionéiert, datt se esou eppes kënnen. Duerno hu se missen esou eng Aart Rollespill maachen am Dezember, nodeems d'Elteregespréicher scho gefouert waren. An do war anscheinend esou eng Klass, wou se da refuséiert hunn, deen Zirkus do matzemaachen a wou souguer den Enseignant dat ganz gutt verstanen huet an och net weiderhin dorop agaang war, well e war sech och der Absurditéit vun der Situatioun bewosst. Muss ee sech iwwerhaapt d'Fro stellen, wann ee seet, et féiert een dann e Stage an vun zwou oder dräi Joer, komm, firwat net, nodeems, Leit 4 Joer laang studéiert hunn, nodeems d'Leit och en Diplom hunn, datt een och nach seet, ee kritt e Stage vun zwee oder dräi Joer, wat laang ass, dat gi sechs, siwe Joer an esou weider, an datt een nach ëm net sécher, ob een duerno agestallt ka ginn, quitt datt een herno als Chargé agestallt gëtt fir dat selwecht ze maachen. Soit, dat ass eng aner Saach. Mee huele mer un, mir hätten esou e laange Stage vun zwee bis dräi Joer, da misst ee jo dovunner ausgoen, datt et engem richtege Besoin géif entspriechen. datt et wierklech e kohärente Stage wier an datt et ganz kloer iwwerluet wier am Educatiounsministère. Et mécht een dat jo net einfach esou. An duerno mierkt een, datt trotzdeem schlussendlech den Educatiounsministère Schrëtt no hanne mécht, well Mobilisatiounen do sinn an a Wierklechkeet nach just op ee Joer erageet. An et huet een den Androck, datt do Gepiddels ass. Chaos ass an datt een, datt den Educatiounsministère jo selwer agesäit, datt dee Stage schlecht organiséiert war, sech net ka komplett dediéieren, déniéieren an schlussendlech de Stage op ee Joer zeréckféiert an schlussendlech awer Richtung Fuerderunge vun de Stagiairen ageet, do mierkt een wierklech, datt do keng gréisser Iwwerleeung, Iwwerleeung dohannert ass. Här President, virop steet d'Unerkennung vum Diplom an de pädagogesche Kompetenze vun den Enseignant-Stagiairen, déi dann jo scho véier Joer Ausbildung hunn. Et kann net sinn, datt mat iwwerflëssege Coursen an Evaluatiounen beluede ginn, déi fir hir Weiderbildung kee Méiwäert da bréngen. Et kann och net sinn, datt direkt mat Quereinsteiger a datt se mat Quereinsteiger a Konkurrenz gesat ginn, well dat ass jo och en anere Projet. Dëse Problem, mengen ech, ass awer nach net ugeschwat ginn. Mir brauchen Enseignanten, déi den Erausfuerderunge vun der Spezifizitéit vu Lëtzebuerg gewuess sinn, wéi zum Beispill dem Multilinguismus, an datt se deenen och kënne gerecht ginn, d'Formatioun, fir datt d'Enseignanten sech kënne weiderbilden, mee och kënne sech um Terrain op déi verschidde Besoine vun hire Schüler astellen. An op dës agoen si wichteg. An ech mengen, dat ass souwisou och eng Demande vun de Leit, déi am Enseignement wëlle goen, well si wëssen, datt se dat jo musse mat groussem Engagement maachen. Ech wéilt selwer net einfach esou, wann ech Enseignant wier an ech kann Iech soen, ech mengt brauch ee Courage, ech weess mol net, ob ech mech traue géif Enseignant ze sinn, wann ech gesinn, wéi d'Situatioun elo esou ass. Mee als alleréischt misst kloer sinn, wou de Minister d'Erausfuerderung fir d'Educatioun hei am Land gesäit, als Basis vun der Pedagogik, déi soll ëmgesat ginn, vun de Schoulprogrammer, déi sollen ausgeschafft ginn, vun de Formatiounen, déi d'Enseignante kënne gebrauchen. Wat fir eng Schoul wëlle mer? Wat sollen d'Kanner léieren? An dobäi mussen d'Enseignanten agebonne ginn an d'Stagiairen ënnerstëtzt ginn. Si wëssen am beschten iwwert hir Besoine Bescheed an d'Erausfuerderungen, déi sech hinnen direkt an der Klass stellen. Här President, de Stage muss als Aféierung an de Beruff vum Enseignant konzipéiert ginn, mat engem Tutorat, deen op Ënnerstëtzung a Begleedung opbaut. Dat schéngt jo elo éischter d'Richtung ze sinn. Dës Begleedung misst och nom Stage bäibehale ginn. Mir fërdere scho säit längerem multipedagogesch Ekippen an de Schoulklassen a méi Raum an Zäit, fir datt d'Enseignanten sech kënnen ënnerteneen austauschen a beroden. Dës ass mat der administrativer Aarbecht, déi d'Enseignanten ëmmer méi an Usproch hëlt, schwéier méiglech. Wann de Minister, Här President, bereet ass, sech dëser Fro Stellung unzehuelen, déi och iwwert d'Problematik erausgeet an d'Fro vun der Zukunft an der Ausrichtung vun der ëffentlecher Schoul matstellt, komme mer e Stéck vum Holzwee of a mir wäerten och déi Bestriewungen selbstverständlech mat ënnerstëtzen. Ech soen Iech Merci.